oedd fy Hywel Teifi Edwards yn sôn, um, taw yr unig bobl gall uh, iachau y sefyllfa o ran y Gymraeg yw'r cynulliad, a taw dyma lle dylid deddfu. Wel nawr, maen nhw yn cael y cyfle, er bod y pwere ddim yn ddigon eang, maen nhw yn cael y cyfle, ac eto beth ni wedi gweld hyd yn hyn yw'r mesur iaith gwan, dydd anedd, a jyst ddim digon da o gwbl. Um, I ni sydd cael cyfle i ei graffu ar y mesur, ni 'di sylwi bod y s- nad oes statws swyddogol yn y mesur. Mae e dim ond yn ail-adrodd Deddf Iaith 93 a be' sy'n cael ei ddweud yn Deddf Llywodraeth 2006, sef bod statws swyddogol gan y Gymraeg yn y Cynulliad. Wel, dyw hwn ddim digon da, mae angen statws, mae angen datganiad di-amwys yn dweud fod gan y Gymraeg statws swyddogol. Yym, does dim rheswm, beth sy'n ni dal yn ôl rhag gwneud hynna? Dy'n ni ddim yn deall. Jyst diffyg ewyllys a dyw dyw e ddim digon da. Yy, i bawb sydd ynghlwm â'r mudiad cenedlaethol, y mae amddiffyn a hyrwyddo buddiannau'r iaith Gymraeg yn holl bwysig, boed hynny i wleidyddion proffesiynol Plaid Cymru neu wrth gwrs i actifyddion Cymdeithas yr Iaith yy sydd wedi cyfrannu cyment dros y blynyddoedd. A na, dyw'r frwydr hon ddim ar ben o bell ffordd. Dros y misoedd nesaf, mae yna ragor o waith i wneud ar y mesur, a dros y blynyddoedd nesaf, mae angen gweithredu o ddifrif er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn parhau yn iaith fyw yn ein cymunedau ni. Pa iws hybu dwyieithrwydd oni bai bod y Gymraeg i'w chlywed ar ein strydoedd ni, yn ein siopau ni ac yn ein gweithleoedd? Yn anffodus, trwy gydol y broses elco, a bellach y trin a thrafod dros y Mesur Iaith, rydym wedi gweld yr hen grymodd adweithiol gwrth-Gymraeg yn dod i'r golwg. Y CBI, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, hyd yn oed Comisiynydd newydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru. Yn warth pur yw agwedd y Blaid Geidwadol Mae llefarydd yn Senedd Cymru yn galw'r mesur yn esiampl o lingwistig apartheid. Rwy'n croesawu yn fawr sylwadau y Gweinidog ei fod e'n awyddus i groesawu awgrymiadau i wella'r mesur yn ystod y broses sgriwtineiddio yma, ac yn yr ysbryd hynny, hoffwn argymell tri maes i'w ystyried. Yn gyntaf, credaf fod angen cymal mwy clir a llai amwys yn y mesur ynglŷn â sefydlu statws swyddogol i'r iaith Gymraeg. Yn ail, rwy'n credu bod angen ystyried ymhellach y drefn o benodi'r Comisiynydd a sicrhau na all annibyniaeth y Comisiynydd gael ei gyfaddawdu.

a lle trosglwyddir hi'n naturiol o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae angen tai, mae angen ysgolion, mae angen siopau, mae angen gwaith ac yn bennaf oll mae angen economi iach. Ac mae llywodraethau'n gallu gwneud pethau, cyhyd â bod ganddyn nhw ewyllys gwleidyddol yn y meysydd yma, fydd yn llawer fwy gwerthfawr o fewn y cymunedau Cymraeg nag unrhyw beth bron y gallan nhw wneud drwy ddeddfwriaeth. Yn groes i'r hyn dwi newydd ei ddweud, yn wir, fe'i ellid dadle ar yr eiliad yma yn ein hanes, mai deddfu neu o leiaf un agwedd ar ddeddfu, yw'r un peth pwysicaf y gall y gwleidyddion ei wneud mewn perthynas â'r iaith Gymraeg. Ar yr eiliad arbennig yma yn ein hanes, a'r un peth hwnnw yw rhoi statws teilwng i'r iaith Gymraeg, statws swyddogol a statws sydd yn gyfartal gyda'r Saesneg. Dyma yn wir oedd yr addewid a wnaed yng Nghytundeb Cymru'n Un, oedd i gadarnhau statws yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yng Nghymru. Yr hyn sydd ei angen yw datganiad clir ac eglur, Diamwys, y Gymraeg a'r Saesneg yw ieithoedd swyddogol Cymru ac y maent yn gyfartal. Mae yr un peth yn union wedi digwydd yng Nghanada, mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi gwneud yn y Canada Act ddatganiad tebyg mewn perthynas â'r Gymraeg, mewn perthynas â'r Saesneg a'r Ffrangeg, a mae yna ddeddfwriaethau eraill ledled y byd sy'n gwneud datganiadau tebyg. Felly, wleidyddion, mae yna gyfle hanesyddol i chi i ddod â hyn i ben, ac os na all ein Cynulliad etholedig ni yng Nghymru, yn eistedd yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd wneud hyn, nawr bod y grym ganddo i wneud hynny fel mae Jonathan eisoes wedi cyfeirio ato, ni all neb arall i wneud o. Does neb arall yn mynd i wneud hynny, felly dwi'n galw ar y wleidyddion i weithredu yn ôl eu cydwybod ar y mater hwn ac i beidio â phryderu gormod beth mae'r cyfreithwyr yn dweud wrthyn nhw. Mae'r cyfreithiwr wedi siarad yn llawer mwy gwybodus na fi am ddiffygion yr y Ddeddf Iaith newydd. Ond pam bod yr iaith yn ddiffygiol? Am bod y CVI am fod byd busnes yn gwrthwynebu. Dyna na dydy'r dydy'r Gymraeg ddim yn golygu dim, dydy'r Gymraeg ddim yn werth pres. Ac felly, dyna pam, dyna pam mae ma, ma rhywbeth y Scottish Power sy'n gwneud hanner can miliwn, mae'n debyg, o elw'r flwyddyn yn dweud allan o'n fforddio hanner miliwn i'r ar biliau Cymraeg. Da ni wedi cyrraedd yr, yr, yr, y, y, y gelyn. y gellir sy'n tu, sy tu ôl i'r llywodraethwyr. Roedd un pwynt sydd byth yn cael ei drafod, byth yn cael ei drafod, ydy y mewnlifiad i'r ardaloedd Cymraeg, y newid ethnig sydd yn digwydd yna, sydd yn digwydd, a mae yn digwydd. Rwan, mae rhaid i ni feddwl am ffordd sydd ddemocrataidd, agored yy sydd ddim yn ymostwng yw'r Seisnigrwydd ac yy hiliaeth i i drafod y broblem yma. Dw i'n erbyn newid ethnig boed trwy rym economaidd fel sy'n digwydd yng Nghymru ac fel sy'n digwydd trwy rym arfau yn yy ym Mhalesteina.
Os mai'r Gymraeg i fyw, mae rhaid ei normaleiddio. Mae hyn yn hen, hen ddadl, ond un sydd yn dal gwirionedd. Mae'r broses o normaleiddio iaith yn dyngedfennol yn yr ymgyrch dros sicrhau parhad yr iaith yn ein gwlad ni. A er mwyn normaleiddio'r iaith, wrth gwrs, rhaid sicrhau bod yna e, statws swyddogol iddi ym mhob agwedd o bywyd ein gwlad ni a bod ganddyn ni yr hawl i'w siarad, i'w defnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau ni yn ein gwlad ein hun. Ond bellach rydyn ni'n byw mewn cymdeithas uh, sydd efo technoleg yn ganolog iddi, yn ydyn ni. Um, mae gan bawb e bost ffôn symudol a cyfrifiadur, mae un oed mam gi efo un o rheini. Um, a mae techne, technoleg yn rhan anatod o'n bywydau ni. Ac os mae'n normaleiddio ei iaith, yw'r cyfrwng sydd yn sicrhau parhad i'r iaith. Rhaid i ni weld y Gymraeg ar ein ffonau symudol, ar sgrinau ein cluniaduron ac ar y safoedd radio lleol ac ym mhob agwedd o bywyd ein gwlad. Mae'n gyfrifoldeb ac yn fraint ar um, y gwleidyddion, ar y Llywodraeth, i llunio mesur iaith sydd yn rhoi statws i'r Gymraeg ac yn rhoi yr hawl i ni ei defnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau. Ond nid cyfrifoldeb y gwleidyddion a Llywodraeth yw hynny'n unig. Mae'n gyfrifoldeb ac yn fraint arnon ni i wneud yn siŵr bod y statws, er bod yr iaith yn cael statws swyddogol, ac yn, ac yn galluogi ni i cael yr hawl i'w ddefnyddio ym mhob agwedd o'n bywydau ni. Ddim yn rhywbeth i'r Llywodraeth yn unig yw hyn, mae rhaid i ni bwysleisio a gwthio'r mater ymlaen, hyd yn oed os mae'n golygu dioddef dros yr achos, achos mae'n achos sydd gwerth dioddef drosti.

Gobeithio y bydd y Pwyllgor Craffu yn rhoi blaenoriaeth i fuddiannau ieithyddol pobl Cymru, yn wahanol i'r buddiannau pleidiol sydd wedi cael blaenoriaeth wrth i Lywodraeth Cymru'n Un lunio'r mesur. Mae'n ryfeddol gweld yr holl garfanau mewn cymdeithas sydd wedi uno i ddatgan bod angen cryfhau'r mesur iaith hwn. Mae pawb yn unfryd unfarn ynghylch gwendidau cywilyddus y mesur. Mae'n destun pryder a diflastod pur i ni mod i'n ffeindio ninan yn iste gyda phobl ddyle wbod yn well, yn trio'u perswadio nhw bod angen statws swyddogol ar ein hiaith ni a bod angen hawliau ieithyddol ar ein pobl ni. Pethe syml iawn, iawn yw rhein, pethe y dylwn ni allu cymryd yn ganiataol.